Nagħtikom merħba għall-programm Proprje ta' Malta anke grazzi talli ta' kull ġimgħa tingħaqdu magħna f'dan il-ħin biex propju flimkien inkunu qed niddiskutu policies differenti, issues, dak kollu li għandu x'jaqsam fil-kostruzzjoni, fil-bini, fil-proprjetà, però fuq kollox dak li jinteressa liċ-ċittadin. Bi pjaċir nilqa' miegħi fl-istudjo illum lis-Sur Paul Gauci li huwa għalliem u konsulent tal-ippjanar. Is-suġġett tal-lum ser ikun Skyline Policy. Forsi hemm min ġieli sema' biha, hemm min jaf x'inhi u hemm min forsi qatt ma sema' biha u forsi ma jafx eżatt għal x'qed nirreferu. Illum dan se jkun is-suġġett interessanti fil-programm tagħna. Allura minnufih filwaqt li nilqgħek fil-programm Sur Gauci, se nħalli f'idejk biex tispjegalna x'infissru meta ngħidu skyline policy? Bażikament hija policy li normalment issibha fi pjanijiet kbar biex ngħidlek li jkunu jkopru belt sħiħa u fihom ikun hemm kapitlu jew section li tħares lejn il-mod kif min ikun qed jippjana jixtieq jara l-skyline ta' belt tiżviluppa u hemm fejn tista' tasal. F'ċertu każijiet jistgħu jiddeċiedu jħalluha tiżviluppa kif trid, biex ngħid hekk. F'każijiet oħra jippruvaw jirregolawha biex joħorġu effett li jkunu jixtiequ joħorġu. Naħseb forsi speċjalment fi bliet kbar biex ma mmorrux il-bogħod biex tifhmuni meta kien hemm it-Twin Towers. l-Amerika, dawk kienu parti mill-iskyline, illum m'għadhomx hemm, imma kienu sinonimi magħha, ma' dik il-belt. Simboli. Mort għaliha biex immur għal xi ħaġa kbira biex jifhmuni mill-ewwel. Issa ħa naraw ukoll anke f'liema parti għax forsi jista' jkollok każijiet fejn ma tkunx qisek ppjanar li se tiżviluppa hekk belt, pereżempju, b'tali mod u mbagħad f'daqqa waħda jibda jsir żvilupp tiegħha, allura dan l-iskyline ħa jibda jinbidel. Qabel xejn minn ħin għal ħin se jkollna wkoll Kummenti u interventi ma' intervista li għamilna lil Sandro Chetcuti li huwa il-President tal-Malta Developers Association. Infatti, ħa nibda minnu fih anke biex nieħu l-ewwel kumment tiegħu dwar l-Skyline Policy. Sa ċertu punt għandna Skyline Policy, jiġifieri fejn hemm l-erja urban li kullimkien iddiżinjat biex ikun four plus one, Meta jinbena kullimkien l-istess, it-toroq kollha jkunu l-istess, dik hija sa ċertu punt skylight policy. Fl-erja fil-Village Course hemm ukoll indirettament skylight policy, nużawha. Jista' jkun li jkollna bżonn skylight policy għat-tall building, Għadna fil-bidu ta' ta' ta' revoluzzjoni lejn tall building f'ċertu nħawi u bħal m'għamlu Singapore u bħal m'għamlu Hong Kong, teżisti skyline policy biex wieħed ikun qiegħed jippjana kif se jiġu dawn it-tall buildings. Sandro Chetcuti qed jgħid li għandna skyline policy. Iva. Hemm skyline policy u anka kif tħares lejn l-aspett ta' kostruzzjoni. M'għandniex dokument li jgħid skyline policy. Ok. U però hemm. Jiġifieri għandna l-ewwel nett għandna policies li ilhom hemm ħafna li jipproteġu ċertu skylines bħal dik tal-Imdina u l-Forti Chambre. Dawk qegħdin hemmhekk u jipproteġuha minn xi affarijiet li jistgħu jtellfu veduti tagħhom dik waħda. Imbagħad għandek oħrajn kif qed qal tajjeb ħafna Sandro illi jissettjaw l-għoli tal-bini f'ċertu areas u dawn issibhom fil-pjanijiet lokali u fi pjanijiet oħra. Imbagħad għandna wkoll policies oħra li qegħdin f'dawk li jissejħu planning and design guidelines li jirregolaw x'irid isir fuq il-bjut. Aħna Malta għandna problema, mhux il-bini għoli biss, għandna s-soqfa ċatti. U fis-soq paċċati kulħadd iwaddab l-imbarazz kollu tista' tara anke fil-istampa ta' wara. tagħna vera. Fil-bidu kienu l-aerials tat-television, l-antenna, u mbagħad wara ġew it-tankijiet tal-ilma, issa għandna s-solar panels. Issa dak hemm regolamentazzjoni fuqha, però sfortunatament ħadd ma jagħti kashom, jew ftit nies jagħtu kashom, u għax dik waħda mill-problemi li għandna u Malta għandna l-issue tal-enforcement. Jiġifieri għandna tipi differenti ta' policies li jinsabu f'dokumenti differenti. Li ma jiffukawx biss, jekk qed nifhmek tajjeb, fuq bini, imma anke x'tagħmel, għax jista' jkun jien ma ntellax sular, imma nimla kollu mkien panelli. Issa dik hija problema li jkollok f'kull pajjiż jew belt fejn is-saqfa huma ċatti u mhux kif inhu huma kif jaf kulħadd fil-pajjiżi tan-Nord ikunu hekk, għax dawk ovvjament l-imbarazz jitfa' fl-attic. Aħna imbagħad nitfgħu fuq il-bejt. Issa x'jiġri meta jkun hemm dal-sitwazzjonijiet? Fil-fatt qegħdin anke naraw ir-ritratt fl-istudio biex tfehmuna anke ta' biex nifhmu aħjar anke meta ngħidu x'nirreferu għal skyline policy. Dawk huwa li nkunu qegħdin naraw li jekk qed tkun qed tillandja b'ajruplan ħa tara, jekk tkun għaddej ħa tara, jiġifieri dawk dik hi l-veduta tiegħek. Li ġara, biex naqbad mal-eżempju tal-panelli, hi li malli jiġu introdotti ma timmaġinax li se jkun hemm imbagħad ħa jeħlu ma' struttura, mbagħad tirrealizza li tant qisu issa kulħadd għandu, kulħadd waħħal mal-istruttura kif ried u kif xtaq, li hi se tinkerħu kullumkien. Allura, biex ma naqbadx fuq il-panelli għax ovvjament mhux is-suġġett tagħna, fejn tidħol l-iskyline policy? Le, dik parti mill-iskyline. Imma imma x'se nagħmlu issa, pereżempju, da jekk hemm post u ingħataw is-sulari four plus one, issa ma nistgħux f'daqqa waħda ngħidu le mela daqshekk mela jien bnejt four plus one, inti toqgħod bieb ma' bieb miegħi ma tistax. Eħe, dik għadha dejjem problema, dik dawk huma issues kontroversjali. Inti pereżempju urejt l-skyline ta' Londra. Eħe, dik kontroversjali immens. Għaliex minn naħa għandek il-gvernijiet li ġej minn żmien Margaret Thatcher l-iktar 'l fuq li jixtaqu jaraw Londra ssir ċentru kummerċjali globali, kważi tkun il-kapitali globali taċ-ċentri finanzjarji. U normalment it-towers huma assoċjati maċ-ċentri finanzjarji. Allura dejjem jinqalgħu clashes kontinwi. Hawn Malta kellna l-każ bħal Portomaso wkoll kien ġara l-istess fil-bidu tad-disgħinijiet. Il-biċċa xogħol hija dik li teknikament il-Gvern għandu l-poter ibiddel policy, jiġifieri illum jgħid four plus one jew three plus one or whatever u għada jgħidlek le two jew viċi versa. Però Ir-riskju politiku qiegħed hemmhekk, jiġifieri l-ippjanar għalhekk huwa eh, diffiċli u diffiċli ħafna. Għaliex l-ewwel net kemm fil-politika u fil-business min jagħmel id-deċiżjonijiet jafu li kull deċiżjoni li jagħmlu se toġob il-ċinis u ċinis għazam mux se toġobom. Dejjem dik il-problema u kontinuament li jridu jimxu dit tightrope nis li il-politiċi, nis fil-biznis, eccetera. U fl-ippjanar hija waħda minnhom, u l-iktar li hu kontroversjali fl-ippjanar għaliex li li jsir jidher. Jekk inti fil-business ta' tħix prodott li ma ntogħġobx, ġbidtu 'l barra u ħadd ma rah iżjed. Jekk inti fil-bliet tagħmel xi ħaġa Dan hawn pup qedem u se jibqgħu jarawha. Però dis-sad huwa diffikultà oħra li fejn jidħol il-binjoli speċjalment li instinctively hawn ħafna nies huma kontra l-binjoli. U hija ġejja miż-żminijiet Bibliċi, il-famuż Torri ta' Babel and so on and so forth għax ċertu nies jarawh bħala simbolu tal-arroganza ta' min għandu l-poter. Però mbagħad ġara wkoll x'daqqiet u anki Malta għaddejna minnha. Pereżempju Eiffel Tower ma riduhx il-Pariġini u kkuntenta u kkwitawhom biex ngħidlek għalhom dak se jkun temporanju hawn exhibition u issa ma tneħħulhomx il-fajl. Aħna Malta ġara l-istess. Il-famuża koppla li jekk mhux se żball qed nara minn hawn tal-Karmelitani, dik kien hemm ħafna nies kontriha fis-sixties, ħafna. Però issa kull ritratt tal-belt li tara minn Marsaxxa jieħduh u jġibuha dik il-koppla, ma jeħduhx Għandek skyline oħra. Jiġifieri qed tgħid li jkun hemm binjiet li forsi mbagħad biż-żmien jindraw? Jista' jista' tista' tiġri dik, tista' tiġri. Hemm issues oħra li rridu nħarsu lejhom, ġieli hija tkellimniha dwar residenzjali, jiġifieri fejn se joqogħdu n-nies. Irid kulħadd ikollu fejn joqgħod. Kontra kemm int kontra l-binjiet kbar, jekk m'hemmx fejn tifrex togħol li trid. Jiġifieri dik għad iddiskutejniha wkoll. Iva, żgur, dik. Però kif se jinħoloq dal-bilanċ li pereżempju mhux jien għandi dar ċkejkna U ħdejja hemm seba' sulari. Il-bilanċ bażikament huwa billi tagħmel dak li jissejjaħ urban design li jkun ta' ċertu kwalità. Issa aħna u Malta kellna t-tendenza li anke f'pajjiżi oħra ġrat illi meta bdejn l-iżvilupp, taf int l-ewwel ma kien hemm kien hemm ftit żvilupp imbagħad fis-sixties bdejna u daħlet il-kultura xi ħadd jixtri biċ-ċagħat jaqsamha fi plots U jbiegħha plot plot. U bqajna b'dik l-idea aħna, dejjem naħdmu bil-plots. U la jimpurtalna li nagħmlu xi ħaġa ġdida bħal kif saret Santa Luċija li jkollha ċentru, eċċetera. U sfortunatament għalkemm għandna sistema tal-ippjanar, ċertu affarijiet li dejjem għamilniehom bqajna nagħmluhom. Mhm. Ġarrejniehom magħna. Eħe, u kif kont qed ngħid qabel, diffiċli ħafna li tieħu deċiżjonijiet għax kull deċiżjoni li tieħu Se togħġob, se tolqot ċertu nies tajjeb, u mbagħad għandek il-problemi l-oħra tat-traffiku, bini għoli ħafna bħat-towers, joħolqu dik li sejjaħ il-microclimate, joħolqu rjieħ li qabel qatt ma kienu jesperjenzaw ma jistgħu jweġġgħu n-nies fihom. U dan ġifieri m'hemmx formula li m'hemmx formula. Le, m'hemmx imkien. Sfortunatament hawn ħafna nies li jaħsbu li l-ippjanar li nies fil-ippjanar għandna xi bagalja, ħafna formuli u napplikawhom għal kull problema. Dik dawk mhux vera. Li għandek huma issues reali, jkollok nies u interessi li ma jaqblux u jaqblu, eċċetera, u tkun trid tara x'se tipproponi biex b'xi mod jew ieħor toħroġ xi ħaġa li taħdem. Jiġifieri m'hemmx soluzzjoni ideali, dak il-punt li rrid ngħid. Għadna ma missejniex ukoll mal-lokalitajiet, jekk għandux ikun hemm xi restrizzjonijiet jew policies dwar bini għoli forsi f'ċertu lokalitajiet. Ħa naraw. Le, dik diġà, sorry. Diġà. Ħa naraw il-kumment ta' Sandro, eżatti wara dak tkun tista' anke tgħidli x'qed isir diġà ta' Sandro Chetcuti. Dik hija l-iskyline policy fil-fatt li jkun hemm restrizzjoni mhux tgħolli kemm trid, tippjana u mbagħad ikun hemm policy biex għalkemm ikun tall building ikunu qegħdin ippostjati sa ċertu punt li wieħed ċertu views jibqgħu. Pereżempju kif tara l-belt minn Tinie u minn Tas-Sliema. Jiġifieri dik il-view, dik il-view bi dik il-policy tkun taf tistabbilixxi l-veduta li tara minn Tas-Sliema il-Belt Valletta pereżempju. Diġà hemm, infatti kif għidt inti, jekk ma tipproteġix ċertu postijiet. Issa fil-fatt għandna Dik għandna. Jiġifieri d-dokument li ħareġ fit-2014 fuq il-floor area ratio u l-applikazzjoni tagħha jindikalek fejn jista' jsir bini għoli u fejn ma jistax. Pereżempju l-urban conservation areas le, Għawdex le. U identiku sa mela hija seba' postijiet fejn jistgħu jsiru u hemmhekk biss jistgħu tiġi applikata il-policy tal-FAR, jiġifieri flood area ratio. Jiġifieri per eżempju bħalissa Għawdex qisu protett ħa ngħidlu hekk. Le ma tistax tmur u tgħid ħa nagħmlu 20 fl-aħħar. Ma tistax tagħmel bini għoli. Okej. Skond il-policy. Jiġifieri diġà hemm u jgħidlek fejn hemm urban conservation areas, fejn hemm veduti ta' ċertu importanza, quddiem fejn hemm il-vilel, quddiem villa, jekk hemm area tal-villa ma tistax tagħmel bini għoli. eżattament quddiemha jew ġo fiha, and so on, jiġifieri hemm, plus hekk imbagħad hemm proċeduri fiha li jgħinu lil min se jiddeċiedi, pereżempju trid tagħmel fotomontaġġ li turi eżatt kif se jidher il-bini minn qabel u dan l-affarijiet, jiġifieri hemm, il-biċċa xogħol hija din, illi ma jistax ikollok policy fissa Jiġifieri dik waħda mill-affarijiet li fil-planning dejjem dan, jiġifieri hemm min qed jaħseb illi l-pjan huwa xi ħaġa poġġejtu hemm iffriżat u li tisir hekk għal dejjem. Fil-fatt mhux hekk. Fil-fatt ħafna barra minn Malta l-pjanijiet wara ħames snin jinbidlu. Aħna ndumu bihom u anki aħna fil-liġi Maltija min jiddeċiedi għandu ċertu discretion, diskrezzjoni, li anke jista' ma japprovax xi ħaġa li qiegħda fi pjan jekk l-indikazzjoniet ikunu juruk li se jkun hemm ċertu problemi. Però mhux dejjem inħobbu nużawhom. Id-diskrezzjoni ħafna nies jibżgħu jużawha. Però jekk tara l-Skyline Policy fiha trid tagħmel social impact assessment, jiġifieri l-affarijiet iridu jkunu studjati. Nixtieq anke nesploraw għana iktar wara li nidħlu lura minn din il-pawsa qasira, il-kustjoni anke tal-urban conservation areas, il-policies x'jgħidu. Ħa nieqfu ippermettili nieqfu għal pawsa qasira kif nidħlu lura anke nkomplu niddiskutu dan is-suġġett flimkien mas-Sur Paul Gauci. Kunu magħna dalwaqt. Lura fil-programm Proprjetà Malta nfakkarkom li tiddiskutu s-suġġett tal-Skyline Policy flimkien mas-Sur Paul Gauci. Qabel il-pawsa konna qegħdin nitkellmu dwar Skyline Policy għal areas u mhux oħra, pereżempju urban conservation areas opposti ma' pereżempju postijiet rurali oħra. Diġà hemm. Hemm. Iva. Kif anke ddiskutejt inti magħna. Imma ser ikun hemm aktar żvilupp, se nimxu magħhom, dawn jinbidlu minn żmien għal żmien, kif taħdem? Jien fl-opinjoni tiegħi l-pjanijiet lokali pereżempju għandhom bżonn jinbidlu waħda sew. Minħabba jekk xejn żiedet il-popolazzjoni, il-popolazzjoni qed tilħaq il-nofs miljun issa fejn qabel kienet tkun 350,000. Jiġifieri dak definittiv li irridu nirriveduhom. Issa il-biċċa xogħol hija di għax imbagħad hemm l-issues, pereżempju meta ħarġet il-famuża four plus one. Dik saret deċiżjoni f'daqqa mingħajr l-ebda studju qabel kif se jiġu affettwati. Hemm ċertu postijiet tal-urban conservation area midfuna f'baħar ta' bini għoli. hemm ċertu hemm ċertu postijiet li jaqtalhom, ġifieri laqas tkun taf li hemm Melbourne Conservation Area, tinduna għax ta' l-knisja. Issa bil-mod il-mod jekk se nibqgħu nollew sewwa l-knisja mhux se tibqa' tiddomina l-landscape. Però mbagħad kif jgħidu ħafna eh, il-landscape jew il għax normalment eh, jgħidulhom landscape plan, Dawn mhux ma tiżax il-kelma. Għall-skyline. Tuża jekk tara pjanijiet barranin f'ħafna pajjiżi. Min jgħid skyline u min jgħid il-landscape. Ehm, il-landscape u l-skyline tirrifletti ż-żminijiet. Ġifieri kien hemm żmien meta l-Knisja fl-Ewropa ehm, kienet l-iktar institution b'saħħitha f'ċert. Ara tara knejjes jiddominaw. Postijiet oħra tara l-kastell jiddomina. Jibqgħu l-istess. Ġifieri issa eh, billi kifet qabel it-torrijiet huma assoċjati ħafna ma' financial centers. Ekku. Qed jiddominaw. L-ekonomija, għandek. Għandek l-issue ta' Londra, ġifieri li wrejt. Però kull belt. Infatti ħafna nies hawn minn ġej il-menta li Malta ġejna belt u issa. Ejja, dik kienet that's another issue għax bqajna nifirxu. Mhux hekk. Hija problema li. Qisek qed tara bħala kollha. Però l-biċċa xogħol hija di. Aħna u Malta ndumu wisq biex niddeċiedu, sfortunatament. L-issue li ngħaqqdu l-ibliet ilna nitkellmu fuqha mill-ħamsinijiet. Jien sibt dokumenti fin-1955 illi kienu qed jiġbdu l-attenzjoni tal-Prim Ministru tal-ġurnata illi irid isir xi ħaġa. Issa dak iż-żmien Malta f'0.5 percent biss kienet mibnija, issa 33 percent. Rimmaġina x'differenza. Ġifieri dak iż-żmien kienu diġà qed jinkwitaw fuq għadina, però dejjem minn kalklu nkalklu kalklu qatt ma niddeċiedu u f'daqqa waħda. Jista' jkun li qegħdin friskju anke nilħqu saturation point? Dik ta' saturation point diffiċli biex tkejjilha fis-sens illi hawn min jgħidlek illi għandu jkollok il-kunċett tal-carrying capacity. Trid tara fejn se tasal l-infrastruttura jew sistema ekonomika u però hawn min jgħidlek le, għax dik ma tistax tistabbilixxiha għax tiddependi ħafna fuq kemm għandek pjanijiet tajbin, sistemi ta' maniġment għandek tajjeb, l-infrastruttura kemm hi effiċjenti, it-teknoloġija li tuża. Jiġifieri dak huwa suġġett li huwa debated ħafna. Min hu favur, min mhuwiex, U min jgħidlek xi ħaġa in between. Ġieli ddiskutejna wkoll jekk hux se nibqgħu niżviluppaw b'dan il-mod. Iva, hemm dik oħra. Però dak, again, għandek ħafna fatturi. Ħadd ma jaqra l-futur. Il-futur qatt ma taqrah. Pereżempju, ċertament, din l-isplużjoni li kellna dal-aħħar snin, l-ebda, għalhekk fl-Ewropa, f'ħafna pajjiżi l-pjanijiet lokali wara ħames snin jiġu mibdulin. Għaliex taġġornhom għat-tibdiliet qawwija li għaddejjin minnhom ċertu bliet? Ċertu bliet, jien naf fil-kampanja ma jinbidlux fl-areas rurali, imma fl-areas speċjalment fejn ikun hemm ħafna attività ekonomika, il-bidla hija xi ħaġa ta' kuljum. It's a way of life li l-affarijiet jinbidlu. Ħa naraw x'jaħseb Sandro Chetcuti dwar il-kwistjoni tas-saturation point li ġieli anke ddiskutejna f'dan il-programm. Le, jiena nara li jkun hemm li nilħqu l-peak diġà, ġifieri jistabbilixxa ruħu x-xogħol u ħafna mill-applikazzjonijiet li hemm il-permess fuqhom għadhom ma bdewx. Jiġifieri ma jfissirx, ara kemm konna qegħdin nitkellmu fuq tall buildings, semmejna numru kbir ta' torrijiet u ta' proġetti kbar, s'issa ftit li xejn bdew jiġifieri mhux billi jkun hemm l-applikazzjonijiet u mhux billi jkun hemm il-permessi, jekk ma jkunx hemm il-bejgħ, jekk ma jkunx hemm id-domanda, l-entrepreneur ma tantx ħa jieħu sogru jekk ma jbigħx u ma jkollux moħħu mistrieħ li għandu l-bejgħ tal-proprjetà tiegħu. Hekk hu. Għandek dak tliet fatturi, għandek is-suq kif jaħdem. Waħda, għandek il-limitazzjoni tal-infrastruttura u għandek kemm in-nies lesti jaċċettaw, ġifieri ehm, li jgħixu f'ċertu affett, issemma Hong Kong u Singapore qabel. Ehm, però jekk tara fejn joqogħdu the average person f'Hong Kong, tgħid il-Malti pereżempju lest joqgħod f'dak it-tip ta' mhm. appartamenti. Mhm. Ehm, ġifieri hemm l-aspett kulturali. Is-suq kif jaħdem, il-mentalità tan-nies, kemm hija lesta taċċetta, żgur. Qed inħarsu taħseb li jista' jkun għax kif qed ngħidu l-popolazzjoni hi li hi, in-nies qed jiżdiedu, in-nies iridu fejn joqogħdu, taħseb li qed inħarsu lejn futur ta' Malta mimli torrijiet, skyscrapers, jew għandna xi alternattiva oħra fuq kollox? Mhux kulħadd qed iħares bl-istess mod, jiġifieri kulħadd ħafna nies qed huma anzjużi, fost affarijiet oħra għax jista' jkun li jekk ikollok bini ħdejk li hu għoli jista' jaffettwa anki l-valur tal-proprjetà. U billi l-valur tal-proprjetà qed jogħla, in-nies huma iktar attenti. Forsi qabel fejn xi ħaġa kienu jagħlqu għajnejhom għaliha, issa mhux se jagħlqu għajnejhom għaliha. Hemm imbagħad il-mod kif jgħixu, il-kwalità tal-ambjent li jgħixu fih. Spiċċa żmien fejn it-tfal ta' fi żmienna pereżempju jilagħbu fit-toroq, dak spiċċa, ġifieri qed jaraw dawn u jkunu ansjużi. Min-naħa l-oħra, Hemm il-futur ekonomiku, jiġifieri aħna bħala din bħala pajjiż bħalissa f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa l-argument qed ikun li l-ekonomiji jridu jikbru biex ikun hawn il-flus għax għandna waħda mill-affarijiet għandna t-time bomb tal-pensjonijiet li dik hija waħda mill-issues il-kbar li qed timbotta l-ħafna nies il-ħafna pajjiżi biex imorru for economic growth. u xi wħud minnhom mbagħad ma jagħtu każ, ma jħarsux biżżejjed lejn l-implikazzjonijiet soċjali u ambjentali tagħhom, l-importanti li tikber l-ekonomija, kabbar, kabbar, kabbar. Però din mhux problema tagħna biss, din hija problema ta' pajjiżi li qed jiffaċċjaw l-issues ta' ageing population bħall-Italja, il-Ġermanja, ir-Renju Unit, kullimkien qiegħda din il-ħaġa. S'issa għadu ħadd ma ħareġ with the magic solution u naħseb li qatt mhu se jkollna. Bażikament dawn huma issues li rridu nitgħallmu ngħixu magħhom u naraw kif as we go along insolvu l-problemi bl-aħjar mod possibbli f'dak iċ-ċirkostanzi. Eżatt, u l-isfida tagħna tibqa' li aħna żgħar. Ġifieri għandna economic growth tajba komparata wkoll anke ma' pajjiż. Imma aħna l-fiċċa kont tagħna, ġifieri. Densely populated, żgħar mhux. Dika ma tgħinx. Għandna density ta' population għolja mmens, l-ogħla waħda fl-Ewropa. Ekku. Naħseb dik ovvjament. Dik hija, dik tagħmel l-affarijiet iktar diffiċli. Tajjeb. Biex nibdew anke nikkonkludu ftit il-programm tal-lum, jekk ikolli ngħidlek, x'taħseb li għandhom ikunu l-aktar affarijiet importanti li għandha tkopri Skyline Policy? Dik hija personali, fis-sens li jiena għalija l-importanti, jiena dderrejt lili nnifsi Ma ngħidx di togħġobni u dik le, fis-sens illi minħabba x-xogħol li nagħmel u anki li tgħallem l-istudenti hemm elementi suġġettivi ħafna. U dlajt ninġibed naqra lura u nara nipprova, nipprova, ma jfissirx li jirnexxieli, nifhem x'nies differenti jgħidu. Ara, soluzzjoni ideali m'għandix x'noffri. Però li hemm huwa li jien naħseb illi fil-policies li għandna s'issa, Hemm ċertu kriterji u ċertu affarijiet li hemm bżonn isiru jittieħdu bis-serjetà, li għandna bżonn neħduhom bis-serjetà issa. Jien ma naħsibx li għandna bżonn skyline policy per se. Għandna dokumenti, forsi joħroġ xi dokument li jgħaqqad kollox, kemm il-problemi tal-flat roof, kemm l-iskylines tradizzjonali kif se nibżgħu għalihom. U li jkun aġġornat ukoll. U li jkun aġġornat. Però hemm ċertu affarijiet li hemm bżonn isiru, mhux isir social impact assessment u ma nagħtux kasu. Sfortunatament l-approach ta' ċertu istituzzjonijiet, ejja biex ma nifżaġġer, hija burokratika, il-biċċa karta lesta, iva, bum, mexxi u nkomplu għaddejjin. Imbagħad dik il-biċċa karta jista' jkollha xi affarijiet miktubin fiha li jkollhom ċertu implikazzjonijiet. U jien ma naħsibx dik qed issir biżżejjed. U naħseb li jiġu applikati wkoll l-imminenti. Għax ġieli sa ma ssir il-policy u sa ma tiġi applikata, terġa' jkun hemm bidla. Dik problema li ppjanar modern, l-ewwel liġi tal-ippjanar ħarġet fil-1909 l-Ingilterra, fir-Renju Unit. U mill-ewwel bdew iħossu għad il-problema, illi sakemm tagħmel pjan, by the time li jkun lest ikun ħafna minnu skadut. Għax tant qed ikun l-iżvilupp huwa tant huwa mgħaġġel. Naħseb naf x'hemm bżonn, hemm bżonn iktar nisa x'jgħidu n-nisa doers iktar. Jista' jkun ukoll. Li hemm huwa li l-liġijiet qed jiġu diżinjati biex iħallu ċertu lok għall-flessibilità, kif qed ngħid qabel. Min jiddeċiedi, fil-każ tagħna bħal Planning Board jew l-Environment and Planning Commission, dawk suppost il-liġi ttihom ttihom l-ispazju fejn ma jimxux eżatt dan. Però ovvjament ikun irid jibbażahom fuq studji oħra eċċetera. Però fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li qed nużahom tajjeb. Kif tgħid, x'daqqiet, ara hawn min jargumenta li nistaħbaw wara l-policies. U vera, għax inti ma tistax tiġġustifika, aħna dik li tagħmilna differenti mill-qrati, mill-avukati, in-nies fil-planning, l-avukati jiġu jgħidlek il-liġi tgħid hekk għat-tajjeb u għall-ħażin. Fil-planning dak l-argument mhux aċċettat. Id-deċiżjoni għandha tkun tajba jekk il-policy ma ttikx il-lok, Ara x'se tagħmel biex toħroġ deċiżjoni tajba. Dik aħna u Malta ma tgħallimniex nużawha. Vera, punt interessanti dan. Nixtieq anke nagħlqu billi naraw l-MDA x'qed tipproponi u nieħdu anke l-aħħar kumment ta' Sandro Chetcuti. Aħna dejjem tajna l-kontribut tagħna f'kull tip ta' policy pero' din il-policy trid tkun magħmula minn planner. Min studja l-perit u baqa' jistudja l-planning. Jiġifieri hawn Malta għandna bżonn desperately forward planning li dejjem kellna nuqqas fiha. Jiġifieri l-planner huwa l-persuna addattat li jagħmel dat-tip ta' policies. Aħna nistgħu nipprovaw nissuġġerixxu jew nagħtu opinjoni jew nirrakkomandaw jekk hux vijabbli jew le dak it-tip ta' policy imma l-bqija mhux aħna niddeċiedu. Grazzi il-President tal-Malta Developers Association, Sandro Chetcuti anka tal-interventi tiegħu. Grazzi wkoll lis-Sur Paul Gauci li kien magħna fil-programm tal-lum. Ddiskutejna l-Skyline Policy nfakkarkom tistgħu issegwu dal-programm fir-repetizzjonijiet tiegħu jew nkella anke fuq il-paġna tal-Malta Developers Association. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna info at mda dot com dot mt. Jiena nżomm appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Insellmilkom.